Merheba ji we re şeva we xweş be înşallah wan bi xêr û xweşî bin. Qehweke xwe çêkin werin ez ji we re dîroka îşevê bêjim. Li bajarê Yemenê kurkek hebû nû xwe salim bû. Kurk naxwendiye weda xwe madî bes de Şixul geriyo ji xwe re şixulek xwe besîtî. Yanî pê xwe û diyê xwe îdare dikirin û wede xwe nê pir tabone bes wede xwe besîte. Diyê xwe got kurê min madem te ji xwe re şixul dî û tu dişixulî were te bizewicin. Ê got wanê tu zonî wedayê min nê pir rind e. Got zira te neyane ez ji te re yekê bînê me bibînime. Tamam got wanê ku te dî rind e.

Novî kurik jî semîr lê kirin. Ê salo didiya jinik nexweş dikevê, bi nexweşiyeke giran dikevê. Bi nexweşî seretonê xwînê dikevê. Ê tu nomînê jinik dimirê. Kurikek solî sêwî dimînê. Kê çi bike ye? Feqîrî kurik sêwî mo. Ê kurg jî yanî hêdino bû hewt û wî qey kurê xwe ye. Rû bidîyo xwe ku kurê min wanî nobê bizewce yeke xwe bibîne belkî li te binê li vî kurî binêrê. Got wana tirsim wele ku te yekê bibînî nerind be ji vî kurkî re.

Tu çi dixwazî ez bi te dim. Rihî min bixwazî ez dîsa bi te dim. Bes tê li vî kurkî rind binêriye. Tê bihesibînî vo kurko kurê te ye. Tek ricayê min ji te vo ye. Ku tu vî kurkî bibînî yanî binêrî qîmetê zanibî ez ê rihê xwe bi te dime. Ê tema wî jî nikane xwe bîst û çar saetan bendê mol de. Tema dikare derkevê bişuxulê herê werê Kê çi bike mecbûr yanî nikonê li mor xwe be ber çîmê kur bike. Cinike got wî kurê te kurê min e ser serê min dibê min winî ez ê pir qîmetê zonê bime. Ê mêrik dorê kormorî xwe rûk di di sisê rû dorin dinêrê kurî xwe pir zeyf dibê kurk xerob dibê.

Qediyo, hetê xwe gibî lê xistine. Kurg ne wêrê jê di bi zê rih jê qetiyo ye. Zonê ku dengî xwe bike kê lê xistinê bi xwe. Ehsen şî kurg xwe ker dike. Her tiştî dengî xwe nokê. Ê bes kurg yanî rostinî yanî hêdina pir ew bîye. Yanî rih tê de nemo ye. Mêrik ji vî tiştî lewh hez dike. Nano li Huznokê e bes xero jinik e û qona kirindo ye, qedî û dibê bi kurîtî winiye. Bes nizonînî li vê derecê zilim li kurk dibe. Elmuhim çend sal derbas dibe kurek û qîzekî xwe dine dibe ji wê jinkê. Ê mêrik la hezikê kur û qîzê wê qîmetê û zor xwe dizanê, îdinê jî werg bi xwe vanê. Hin kur guher bînê xwe berê. Yanî were xwe pir nêrind e yanî zeîf e û rih pê do tene. Ê kur û qîzê xwe yanî ê wê jî maşallah yanî rind in. Ê dibê çi re zorî tê winî ne kurê min î winî ye ji jinekê re dibêje. Jinek dibê ji xwe kurê te bixwe vane ez ji to bikim. Dibê wela her di serî wan bo min bi serî zorî min e yanî ez kê lê çi bikim em çi şîvê dikin ew wina ji dixwe ew ji dixwe. Ê de ku kurê te bixwe vane ma de ez ji to bikim divê.

Sol derbos bûn emrî kurk bû heft solî. Ê milet gîlo hez dike kurk wergî nisox e, wergî zayîf e, bi tenê ye, gûr her di gûr yên her di zorî dinê qîz û kurî ê dinê sobir û eyş e. Gor wana ew ê pirrî zeîfe nexweşe bi tenê min mîyûnê û ji sehetê wan ji pirinde temû dîyon qîmetê wan zonê hêvo ji kes qîmetê wî zon bê tenê feqîr werge bi tenê nisok zeîf kesek yanî wî dê nokşînê yekê moşto bixawe were kurkê feqîr kê çi bike ye werge tirsê temû ji dû wir nikare dengê xwe bike. Mêrik jî bîno mijwar gotî mecbûr e mihtac e yên nikone wê biqeherîne. Tam du zorî xwe din ji cê heye yanî îro sê zorî xwe heye ku wê bi terikînekê rezîl bibe. Ê de xaltiyeke kurik heye, xaltiyê kurik pir ji kurik hez dike. Nêv ro tim tê ziyareta wan dike tê serî li wan dixe serî li kurik dixe di nêrê kurik çi dike çi nake qîmetê kurik zane xerciyat dide kurik. Ê bavkê re dibêje ku kurik mede vir li bo min xwedî be. Ê dibê çi rmo vo ne mola xwe ye, çi rlbo te xwedî bê, ê dibê çi bî zûrî te berê hene bir vujil bo min bê, dibê na mola xwe tenê li eşter bişînim, nadim a nadim kurik. Ê de jinik fikirî fikirî kişto bi kurik re yardim ke, ke zeb xwe ser wî kurikî de çewtê. Nekonî bînê bo xwe, nekonî jêr tiştekî bikê.

Bon şta di dê kurk dibê ku tu perê ji der dixî guro bene kesî neke. Bi min de ji ter veşêrim xercî te bi te didim ê moyî jî ji ter veşêrim. Di wextê ku tu no mezin bê û ji ter lozim bê dibê temûm xoltî qebûl dike. Kurk dore bî duayê xwe rê dixe miletê dînê jê bi serekî teban xoltî jir gotî bi serek tiştî erzon bifirûşe. Yanî çi tu bi ser cimlê nefs ser cimlê bes bil miferit xwe mexsûs wergotê kê sebe ku hû bibe.

Kurk bi xwe votê kurk rind dibe, bavik la hez dike kurê xwe rind dibe yanî welay xwe rind dibe ew ê dibe ê xwe tu jêr dibêje ez kurî te dişixulinim yanî va bi heq helalî xwe ew dike nano ez peroj bi xwe demekê dişuxile bi emegî xwe yanî ez bi emegî wî jê re dikerim. Ê kurk ê dino navî xwe meşhûr dibe li çarşî milet kîl hêvî disekine ku seba bîdayê jê bikire yanî wedayê wî pir xweş dibe hê dino.

Bi heqê xwarinê û heqê cilê xwe û û di sê xercî wenî besî de distînim. Yên dorxî navê rê jê re bêjê. Xaltî xwe pere jê re temo top nekir. Got kurê min tu xwe zî ez perê te bidedim. Tu bêno xaltî moskê pero çi bikim. Me berê tu li min dinêrî, tu cilo ji min re dikirî, xwarinê didî moskê çi bikim. Kurk teban emrî xwe mezin bû, bû sêzdeh sal.

Li bo me îş bibin, em bi hev re îş bibin. Tebhan ji bo xwe re got ku ez kê molekî hûnim li ber molê we lê kime, bo vikê got tiştek nobê. Got te bes pere ji konî got xwetiyo min to min û ser şixulê min. Ê got ku ergo bê zirotinê. Ê kurik rexm min wînî ku xwe hîn hîn jinike jê re pîs e. Wedê xwe hîn li bo jinikê nê rind e, jinik kezeb lê reşkirî dîsa jî mecbûr e kê çi bike jinê bi xwe ye. Arê mol kurek lê kiriye ji xwe re bes mol li ser erdî bo vî yanî mol ê wî erdê bo vike ye. Sol dar bo sibê no kurek emrik kurê emrî kurek dibê şonzde hevde solî dibê yanî tocerekî meşhûr merûf li bo jêr do her kes jê hez dike wedayê xwe yê rind e li çorşî. Elmuhim va jinko. Rokê dikê ho ho, dikê qore qor. Gîd bên çi bû çi nebû, mêrg dikeve hundir ji şixul tê xêre te. Çi bû? Dibê lê kurî tey hone ku min bînê kurê xwe hesibandî. Kurê tey hone ku min got vê kurê min e. Dibê lê bi min teherruş dibe yên xwe dûr min re çêt dike. Dibê nezaretê xwe zaten berê li min re ew bû bes min digot belkî zor ye. No no no no dibê hê dino ro oşkera oşkera xwe dûr min ro çat ke. Ku tu çi dibêjî ku arê lê ku min wenî wenî kiriye. Ê mêr ku bes wê niha ew were ez jê re zonim. Kurkê feqîr ne oje tiştekî ye ne. Nizonê tu mesela çi ji şixulê xwe tê.

Ro dar bos bû û kurê ma re te bizewicînim. Çû jê re qîskek dî ê wedayê xwe gîj wan re goş malê xosî xwe re mal xezironê xwe re got got wenî wenî li min wenî kir bavê min ez bi tenê me ez im xoltiyê min e. Em hotine qîzê te bixwazin. Mêrik got bavê te hîro ez im, aîla te hîro ez im. Ti him kurê min î. hem zovê min e û rast jî mala me ekabir bûn û qîzik jî pire ekabir bû şîr helal bû. Yanî şansê kurik di vî hoyî de rind bû. Kurik dizewîce û fetrok derbas dibe jinik dibêje

Kurk li mol û bi xwe vegirî pir pir pir qîmetê wan zanê ji wan hez dike jinik jiyanê jinê wî va rû dibê çi dike hefsa tenê rê wele semîr bî kul bil kul e tenê rê wedayê xwe yî madî pir rind e û jinê xwe jî pir jê hez dike hera wî de rind e te mehê xwe dikeve perê mol û milkê kurk Rûdine, xetet dike, xetet dike dibe ez çit û bîl nim mol milkî wî ê min be. Ê min û zorî min be. Wi qosa ku jineke pîs e. Navê şikurî xwe nake navê elhamdullah ku rek em ji vê wedayî derxistin qeyna min pars dikir. No, hîn dilî xwe robî ketî wî ew ê ku rike Mol û milkê kurkekî bi çi hûîş dest bigire rod bi ser vî esosî xetekê xwe to dotînê. Rod bi bona we her di zorî xwe dike dibê binê reskê xwe to ki çêk im bira vo mol milkî vî kurkî îj merivî. Got ki çi to bikî ya? Got ez ê jê re belokî bibînim. Bird belokê kevê, yo herê hepsê kevê, yo heps yo yo jî edom bibê. Yo heps muebed yo edom. Got ke çipkî ku em iftîrokê bo vinekê yenî ser jinê wî gerê din bêbextiyokî li jinê wî bikine seba jinê xwe bikujê him jinik bimire em jê xelos bin him ew jî erê hepsê em jê xelos bin. Kotkê ji to bikî got

Tê xwe de teqir û çekî molê wî ye. Xurfe xurfê kurik kurik. Jinik ji di xurfê xwe de ma çi zonê. Xwe vet şêrê xwe di poşt qêpi de vet şêrê. Dibê ku mêrik hot ên dibê ku kurik hot ji şixul wex tê were bo jinê xwe bir te di xurfê de bigirê. Bes ez e wî lehî bikime ez e wî lehî bikime tu xwe teqir û çeke. Bi hîs ku ino te negirê. Dû dêv xwe ji lesin bike ên dû dêv xwe bigire.

Derd kevê ji poş qê pil pêş çovê jinikê û mêrik xwe teqir û çar dike. Mêrik li kê pêl bibirivê vokî vokî jinê bovê diçe di dest û digirê dibê Boş berde, boş berde, were were ez ji te re bêj me. Dibê movo jinê te ji niho de wanî dike, dibê ji zû de em zonin dem em em ji xwe dengî xwe nokin em dibên em ser xêrê te îş dibine. Tê niho bêjî hem ser xêrê me îş dibine hem ser jinê min şûr rê dikine. Jinê te ji dû de peyotînê hindir Em ne erê deng bikin. Hezkiriyekî xwe hê bi xwe re tîne hindir. Em ji dû dolê lo hez dikin em dengo dibîsin em ew dikin em wan çi bikin. Em dibên yanî şita tilme de nêrî em ne erê dengî xwe bikin. Gu hûn çi dibêjine? Gu em berde zer in binên vokî dibê Mexsûs pê digre seba ku li pê nare. No no divê wenî wenî were ji te re bêjim me li bona qîzikê dike divê ne were guhê qîzo me divê erê wela birê min em nawerin ji te re bêjin mesela wenî wenî ye û jinik digirî divê wela tiştekî wenî tenê xwe dikuje îno no kê mêr ku tam û şadê xwe ne. Holî ku dijî jinê xwe hez dike no jinê xwe nos dike çiyê holî ku dijî bi çavê xwe dî û vana jî hîn zêde kur in. Ti namîne kur ki dorê ci de hem honi kevê hindir. Xêr e, çi heye? Dibê sebe jinê êr bûyeni kê biewê xê. Kê êr berdê kê ye meselen. Ser jinikê şûrit kê kê hîn êr zêde bikê. Dibê ku ti sebe jinê teptere xiyanet kî, ma jin ji jino bîtir çi heye? Berde.

Ti nomîne, qîzikinek oxî xwe dixwe û xwe întîhar dike dimire. Ê ku xeber digê Semîr, jinikê ji hez dike temû dibê ece ecele kir. Dibê çiro mûnê ecele kir, hundir dişewitê ser do. Rot bê jêr çi dike ezokê çê dike. Dibê dîso zirotine jêr ezokê çê kim. Dibê mehme kon Yanî li bo min bû ez jê re rûm şûnekê deynim. Jê re rû dibê şûnekê dotî nê. Rê di diyo ji rî taziyê. Mefrûd yanî taziyê sêr rûne. Yanî kê kurik sêr jî jer taziyê bike. Bes rê di diyo wextê ku kevê hundir dinê rî jinê bif xwe ji te tiştê hozir dike. Dibê Onhovo çi ji vê awê re nûvî qîzikê bi tiştekî pîs dibêje, ji vê jinkê pîs re nê yanî şerîf nê ew yanî hûn ji min fehm dikin. Dibê tu rotbîjêr şûnê çê dikîn tu tewjiyeke bînê vê roj rotbîjêr şûnekî ji dotî nîye. Gava wanî dibîse berê xulqê xwe yê teng e, berê demîrê wî di ezibînê wî, berê dilê xwe yê nê rûniştê no jinekê xwekuştiye radibe. Di kêlekî wî de xençer heye. Kêrê yê vê hûn e ku ereb dikine ber xwe. Koştikê dûr xit dûr xit sêri dor lê dixe. Dest rû dikeve dimire. Wer ku ku qîzê xwe deng dibîse di rivê tê dibê çi bû? Dibê çi bû bi çepelê qîzikê de ku qîzik zonê çî bîno ono ye.

Debê min tiştek nekirî, debê gidî sûcê wan herdîyo bû. Gu ez eşterê gî bêm bes nêzken min neb. Ti min nekû ji eşterê bêjim, dibê çî zû ji min re bêje. Dibê welevo gî dîyo min kir. Dîyo min re gu tehrî xwe çekî hindir e, yanî gu wê gî bi bextî li qîz jino te kir. Jino te lûmo çi xwe kuşt. Yanî dibê gî ji rûyê dî min de îşên pê tune ye. War gu hîn kurk dibêje, sêr kurk qut kir. bi kir dûr li dû ber qirkî û şer jî kir. Wergoş bovik ji wê de tê ye hîdî hîdî temû emir mezin ji te eziyetê ye. Kete hindir xêr e dî ku kurî xwe kuştî. Got tu çi dikî got te çi kir te ji dû kur kuş sebe çi. Wergo dikevê hindir di nêrê jina xwe û qîzê xwe îşketine mirine ser hev. Nizonê çi meselê wergo dil disekinê dikevê û dimirê.

û şeva we bimînî bi xêr û xweşî û vê vîdyoyê min jî neşir kin bir her kes jê fayîdê bimînê şeva we xweş bê.